Ahee na mi amukela ka Botha Nation channel ma amukela na peace of the nation ku ri la ka rixaka loko mi nga za mi subscribe ni kombela mi subscribe na n'wina mi nga subscribe hayi na mi khensa swinene na mi khensa hi n'wina mi ni yisaka mahlweni hi n'wina ku ri mi nyika i matimba yo ha ni ya mahlweni so okay eh ni nga za ni heta nkarhi ngopfu ne eh ni mi tise ngwenya la eh Mister Post.

Okay, it's around me. It's around me. It's down here. I don't know what my sticky was there. Okay. Um, but you know something. Not that would try. Fifty-five. Basically, I'm winner. na lava va vitana ku i vagula swi sukela ku ku lava va tshama kule ngopfu na hi laha loko a ku ri kwa ko munhu wa la kusuhana ni ta ku maybe siku rin'wana hala tibini mi tshame mi banana kumbe swin'wana kumbe a mi risangi kahle timbuti swi sukela kwihi i tshame i ya chaya nghoma ri kwala ka bo yi nga chayi a ndzi tshama ni tlamba a ndzi tshama ni tlamba o a ni twa i ku um hi mhaka ku me ni tshama hale wa tshama le kule se yalela ya chaya nghoma va ri kwale ka vona vo na teti va twa va titwa va ri kwala so question ya wena hi twa bihle mfo um wehe i nga bihi fana na loyi tirhaka na yena sukelana ka loko un'wana a fika va na jelasi okay bifi yi sukela ka jelasi loko un'wana a tluliwile kumbe loko un'wana a vona honge ni ta tluliwa or loko a vona honge xihisa lexi nga ri hi xona lexi xi ni ninginisaka or xi n'wi ninginiseni okay wa swi twisisa ni ku na yin'wana ya ku yi vutisa leya yo swo swo bohana bohana a a ku yini loko ni vutisa ku loko ni ku ni twa vanhu vo tala la tikweni lava mu ngo i maxaka ya n'wina tanihi ku muri ni muku la ka ngova hi maxaka hinkwenu va ri xikandza xa n'wa xi chuchekangi mm. ene na loko va hlangana na n'wina tanihi ku mi munhu a tivekaka um va swi rhandza ku i nga ri mi nga chucheka van'wani va ri hi chava na ku kombela ku teka sithombe kumunhu wa kona mm. ive ive a nga va tshama va n'wi hlamula a ni swi tivi oh. mara a ni a ni a ni ta ni tahi mani ku byayela ni um ku na vanhu van'wana loko a miyelini xi hisa xin'wana i twa onge xa loya mm. hikuva xi miyelini xin'wana loko i xi vona i twa onge xi nga dlaya vanhu misava yi hela sweswi hikuva xi miyelini eh. wa swi twisisa ni eh. ku na mitolovelo mm. ntolovelo ya munhu ne ku na ku munhu loko o va a pandza hi nhloko ne kumbexana tlakusa nomo a wu tlakusela nyana sayitini a ri ku tin'wayeni ka ku pandza ka nhloko leyi mara we i nge swi tivi to xi yisa lexi kazi wayi xi tshama xi kha xi tilumala loko xi tshameni kasi i ndlayini i pandze nhloko ende nhloko leyi ya n'wi hlupha wa swi twisisa ni so loko munhu a languta munhu loko i ya ka munhu i xaweta munhu ya ni khihla ki vona a nge hleki na i koho la nga tshama ta kambe a kha hleka ni nga hleki na wa swi twisisa ni na ku ewe i tshama la ka ngove la ka ngove ku hava munhu loyi a nga tshama a endla swilo tikweni loko mhe ni lava ku rhandziwa la ka ngove ni fanele ni dlaya tihomu ta five ni vitana swi hisa ku nwiwa byala ni ta themendheliwa ngopfu wa twisisa ni swi fanele ka z z a va dyi xitulu because a ni swi yo tswitswitswitswi kwalaha xitulu lo timovha laha ti va ti ri ku kandziyeleni ka xitulu wa ti i matamatisi se van'wana mi ni vona loko mi hlukini nge se hlava ku a hi lediya maswisi van'wana mi tlhepiteka mahungumi va fambisa mukamisa loyi kumbexani i hlambe four wa swi twisisa ni mm. so swi swo tala la munhu a nga kulela kona a va tali ku n'wi amukela that's why i vona loko tsariwa switori ne mm. la munhu a nga kulela kona va n'wi amukela after ka leswi a swi ndlaku swi va swi pasile mm. hi kho va n'wi amukelaka okay ku endleke yini laha laha ku nga tswariwa yesu i vambuko i vambuko kona ni eh na mhela ka ngove la ni vambuko kona hi la nga na ti enemy ta ta mashaka wa swi twisisa ni eh na ku hlamula yin'wana eh vanhu vo tala mzini va na problem ya ya ya video leya ni nga yi teka na gombe he mfo xi lexa i nyoka ni nge vi chomi ya nyoka mina mm. because na swi tiva ku nyoka is too dangerous wa swi twisisa ni um nyoka liya yi hanya kwala misaveni master post i hanya kwala misaveni hi tirhisa xikwembu xini that's why loko ho va hi ri xikolweni i khoma number one ni khoma number two ni sungula ku ku jelezela i nge hi khomi hambi number two hambi number one se i ya kule ngopfu because se i tirhisa jelezi ende i tirhisa xikwembu xa yona eh. wa swi twisisa ni eh. ni nge pfuki ni ve chomi ya nyoka liya ende xin'wana lexi ni nga ta ku byela xona laha vo vonaka va kha va blema va ku ha hina ha yi ngheni he misa loyi va endla tibari a tifen ta mina letiya ku nga ku ri tifen ta ye gomcha or lovo ka va nga swi tivi ku va wela kwihi tifen ta mina ta swi tiva ku Xisa lexi xi le ku ndleni ka yini tanihi leswi na loko swin'wana le ni sukaka kona a ni se tshama ni khotsiwa ku ni ndlisa ku yini mm. se mz a hi tshiki swo tala ni album yi kona yo yimela lockdown yi hela a ni to ni la ku kwata ni yi humesa lockdown yi nge se hela se ni swi vona ku na vahisa lava va nga printa ti-cd oh. va ta luza because ti-cd a ku print mina mina a ni lavi nchumu ku printa ti-cd that's why swi na swiyengeyenge Ne le femeni ku na lava tirhaka hi ku rhana michini ku na lava ndlaku yini ku na lava ndlaku yini na kwalaha endlisa swona mani na mhaka na swona leswi hambano yo humesa hi online swi tlhela swi nga xaviwa ntani nga ri na probleme cd yi kona na loko mo tshova movha lowu yaleyo wa ntima sweswi ku nga ku na swin'wana swo swo swi va two box a ni yisa ku mfana un'wana loko swo tshuka swi pfuleka swilo a ta va a tikumini hi ku i mfana loyi ni nga n'wi tshemba wa swi twisisa mziwa na xivutisi xin'wana hayi ni ni u xava endleke ntirho. ku na un'wana la ku vutisa swin'wana la movha leyi lombisiwa ku yini leya ntima leyi movha yi ya ntima a swa movha ya swi tshikeni hebrori mo mi ya yi lomba kwala ni nga yi lomba kona Ayi, he hebrori hi swona hi hi ta
heyi a va yi khomi kahle ngwenya a va yi khomi kahle um loko mi nge za mi subscribe ni kombela mi subscribe peace of the nation hi mina xap xap